Мин әзер, ә оператор әзерме? Кыскырыбрак сөйләргә кирәк, Денис. Хәлләрең ничек? Шә! Ә монда, ә монда күргәнегезчә жюрилар утыра. Базар итеп алыйк әле. Опа, кайсылар әйдә минем арттан. Сыер икәнсең, нәкъ өстенә бастың. Эшлиме? Җәмәгать, без тиздән башларбыз дип өметләнәм. Мин әзер, ә оператор әзерме? Минем оператор һәр вакыт әзер. Без шул кадәр сәрәтле, без хәтта микрофонны кесәдән чыгармыйча сөйләшә алабыз. Денис, кычкырыбрак сөйләргә кирәк, Денис. Хәлләрең ничек? Шә! Җитәр! Әйдә, шаяртның бүген финалы. Алар сезонга нәтиҗә йомгаклау ясыйлар. Чемпион исеменә кем лаек микән? Минемчә, Әлеге командалар алар алтау. Алты команда арасында өч, өч э, э, претендент, ул да булса инде Зәя бисе, Крәшеннәр. Алар былтыр чемпион булды, аларга бу ел чемпион бирмәсәгез дә була. Һәм Нәмәкәйләр Актаныштан. Кем? Әлеге исемгә лаек. Кем әлеге исемгә лаеш? Сәлам, брат. Сәлам. How are you?
Татарша сөйләр, син татар малы. Сейчас, подожди, пацанов напрягу. Минемчә, бүген иң э, тырыш команда җиңәргә тиеш. Мин инде үземнең иң тугры, иң яраткан шушы КВН командасында бит инде без ничә ел бергә уйнадык. Мин бүген Зәй өчен бөтен тавышларымны бирәчәкмен, чөнки алар лаеклы катнашучылар дип уйлыйм алар шулкадәр ихлас авылча гади татарча юмор мәзәк алып киләләр һәм җиңүчедән түгел иң мөһим халык күңелен ашасын менә еллар үткән саен халык сөйли икән аларның кызык сүзләре менә бу дәрәҗә ә монда ә монда күргәнегезчә жюрилар утыра быелгы сезонның фавориты әйме синеңчә һәм ул фаворит финалдамы синең фаворитың Беләсеңме, мин бит аның өчен 5 ел жюрида утырдым, әйме? Быел мин жюрида түгел. Чөнки минем командам җиңмәде былтыр. Быел җиңә дип хыялланып калам. Э, Була яраткан командалар күп иде. Э, Зәй әбисе. Минем алар Очевидно. фаворитлар, мин былтыр да бик Быел җиңергә тиешләрдер дип уйлыйм. әйме? Ләкин кара әле монда нәрсә дип әйтәләр. Э, Алардан тыш тагын ике фаворит бар. Э, Берсе керәшеннәр, әйме? Былтыргы чемпионнар. Аларга бирмәсәгез дә була. Һәм нәмәкәйләр менә бүген әйттеләр, менә калган командаларга караганда нәмәкәйләр яхшырак әзерләнгән. Менә моңа нәрсә дип әйтерсең? Без бит инде КВН карап үстек әйме. Э, КВНда КВН караганда шундый әйбер бар. Барыбер теге элек элек уйнаганнарга барыбер натяжка белән бирәләр. Быел да шулай дип натяжка белән бирсәләр, бик хыялланып, бик шәп булыр иде. Кем өчен җан атасың?
Э, Крәшеннәрдән тыш әйдә инде шулай. Крәшеннәрдән Керәшеннәрдән тыш. Э, мин җанатам.
Керәшеннәрдән кала әлбәттә инде. Миңа Зәй командасы ошый. Шуңа күрә Чөнки Зәйдә керәшеннәр күп. Әйе, әйдәгез быел Зәйлеләр җиңсен. Әйдәгез.
Ярый. Инде бик күп тырышалар.
Шуңа күрә аларга да беренче урын булса ярый. Сөйләшеп килермен мин.
Давай. По базарить итеп алыйк әле. Точно сез җиңәсезме әллә инде? Без уже җиңдек. Шәп.

Мин бит юморист кеше. Гомер буе сирек ташланган кеше. Клоуннар белән, йөрүни клоуннарны беләм. Шуңа күрә мин юморым бик бер. Ул минем нидә эстрада иң көчле әйбер номерлар ул юмор дип әйтәсем килә. Юмор белән кеше яшәрә, юмор кеше белән яши, озак яши һәм кеше авырмый. Юморны белергә кирәк, юморны аңларга кирәк. Только тогда кеше бик озак яши һәм матур була. нык булачак. Мин татар юмор өчен җан атам бүген, чөнки аерып алып карыйсы килми берсен дә командаларны, алар миңа барысы да якын. Ә дөрес әйткәндә, мин телим җиңүләр, мин Зәй әбиләр командасы җиңүен телим. Чөнки алар инде бик күп көч куйдылар, ничә сезон буе бардылар, бардылар, бардылар. Менә алар чемпион калсалар, мин тынычлап йоклаячакмын. Әгәр дә инде алар чемпион калмасалар, Ә, мин бераз гына боргаланып ятачакмын. Ләкин шуңа карамастан барлык тынычлап тынычлап йоклаячакмын. Җиткердек инде без Зәябисенең үзенә. Ә, мин аларга уен саен җиткерәм, уен саен җиткерәм, әйе, әлбәттә.
Әлбәттә.
Ә син безнең нәмәкәйләрнең әтисе.
Әтисе.
Әтисе.
Алмаз Нурлыев.
Алмаз Нурлыев узы.
Актанышның.
Э, Актанышның. Иң асыл егете.

Үкенмәссез, карагыз. Юни, җиттин.
Син КВНга килдеңме? Юк.
Ә нәрсәгә килдең монда?
Әтигә. Ә әти синең КВН уйный? Әйе.
Ә нинди командада?
Шарта. Шаяртта.
Молодец. Бир бишне. Синеңчә, менә бу финалда кем җиңергә тиеш? Алты команда арасыннан. Мин аңлыйм, син атасы кебек, ә син э, абыйсы кебек. Мин андый бер әйтә алмыйм инде, Роберт. Менә шуны җитәкче.
Чөнки э, һәрбер команда ул туган, туганнар сыман. Монда безнең әйдә шаяртты, без бер зур гаилә бит. Шуңа күрә безнең әбиләр дә бар, бабайлар да бар, опалар да бар, баҗайлар да бар. Кем генә юк монда. Туганнар җыела бара дисеңме? Җәймени? Күрәшеннәр инде теге елны чемпион булганнар иде, ләкин безнең әйдә шаяртта Ике тапкыр чемпион буларга мөмкинлек бар. Мөмкинлек бар, әлбәттә. Әйе. Зәйбиләре, Зәйбиләре инде иң тәҗрибәле команда. Иң тәҗрибәле. Менә килеп җиттек, мин алар өчен җан атам менә. Зәйбисе. Күрерсез әле, җиңерсез әле. Актанышлар бик текә әзерләнгәннәр. Миңа да алар ошый бит, яшьләр, яшь булса да әйме, не, мәзәкләре Нутригический. Челный бройлер дагын бик э, тәҗрибәле КВН командасы. Алар КВНда уйнап, хәзер инде менә татарча КВНда уйнарга килделәр быел. Бик мощный команда. Профкомит яңа гына яндырды. Әйе. Миңа әйттеләр алар турында. Сәламәтле, сәлам, сәламләү конкурсын. Тукайлар, теге елның финалистлары. Белмим. Менә хәзер разминка бара. Менә разминка решит. Дөрес әйтә, чөнки ул КВН уйнаган кеше. Разминка э, бөтен нәрсәдә хәл итә, бөтен уенны хәл итә ала. Роберт белән бер командадагын уйнадык. Әйе, әйе.
Иншалла. Кампи дип әйтәм инде, мин инәк өчен уйнадым. Әзерме? Киттекме? Ә, Җәмәгать нәтиҗәләр ясап. Менә чибәр туташмы, ханымы, белмим, балдагы.